تہاݙی بارگاہ اچ انتہائی مخصر حاضری توݨے سینے تے سل چاتی ودے ہیں توݨے سینے تے سل چاتی ودے ہیں تیݙے تھوݙیں دی کھل چاتی ودے ہیں۔ اور قابل توجہ شعر کہ تیݙے منہ مل اڄاں ونگیں کوں دیر اے تیݙے منہ مل اڄاں ونگیں کوں دیر اے اڄاں بجلی دا بل چاتی ودے ہے اور اساون چندر کوں ٹکے کڈھیسوں اساون چندر کوں ٹکے کڈھیسوں اوندے چہرے دا تل چاتی ودے ہیں اور بھئی غزل دے ݙو شعر جو پیرا پلکے تلخت آیا ہا۔ پیرا پلکے تلخت آیا ہا۔ ول پتہ نئیں جو پیر کیڈے گے۔ اور اوں تاں چنی دا پاند چھنڈکیا ہا۔ اوندی جھولی دے بیر کیڈے گے۔ اج دا صاحب شام۔ اتنا وڈا شاعر اے کہ جیڑھا کجھ میں آکھساں شاید او اوندی شان دے مطابق نہ ہووے۔ چیکوں اوندے چہرے اتے چپ دا جنگل تھئیے۔ چیکوں اوندے چہرے اتے چپ دا جنگل تھئیے۔ اوندے ہتھیں ٹکے لگے میندی پاگل تھئی اے۔ چیکوں اوندے چہرے اتے چپ دا جنگل تھئی اے۔ اوندے ہتھیں ٹکے لگے میندی پاگل تھئی اے۔ اج دا اے کٹھ ہک اینجھے باشعور چترکار ناویں ہے۔ جیرھا اپݨی ریشم رنگی چترکاری نال اساݙی سوچ کوں کویتا دے سیکھ پویندے۔ جتھاں جتھاں گروہ پورے تعفن نال کتھاہیں اپݨی ہوند وچ ہوندے، شہر دیاں نیکیاں۔ جتھوں نویں کپڑے پا کے خوشبو لا کے نک تے کپڑا چڑھا کے منہ پھیر نکلدیاں ہوندین۔ اینجھے ماحول اچ اے ادبی کٹھ، اے اہل دانش دیاں کچہریاں، اے مشاعرے حبس زدہ ماحول وچ بارش دی رم جھم دا کم ڈیندین۔ جتھاں وسوں دیاں اکھیں تاں سوہنیاں ہوندین پر ڈیہدیاں نہ ہوون، کن ہوون، پر سݨدے نہ ہوون۔ ݙو اکھیں ݙو کناں دی حیرانی اڳوں اے جڳ سارا آدم زاد نہ وے کہیں آدم خور دے چک اچ ہووے اور بکھے پیٹوں ٻال نی سݨدے ٻڈھڑی مائی دا قصہ بکھے پیٹوں ٻال نی سݨدے ٻڈھڑی مائی دا قصہ۔

اور کہیں بھاگ وند ویلھے دی ونڈ وچوں اساں سارے بھاگ وند ہیں جو اج اساڈے درمیان ہک ایہو جئی ہستی موجود ہے جئیں دے پلکیں دی پالکی وچ کویتا چونڑے چھنڈکیندی ہے۔ چندر ساہ جھڑ تے سہیے وچوں جھاتی پیندے۔ چاندنی لک چھپا کوں کھیڈدی ہے۔ ایندے نال نال۔ اساݙی وسوں اساݙیاں وستیاں وستیاں وچ ٻیریں ٻیریں چݨدیاں اکھیں سیالے دیاں سجھ وسمیندیاں راتیں کوٹھے چڑھ تے آلس بھنیندیاں دھوپاں کہیں رمز اچ کہیں دھر اچ کہیں پھیر اچ گم شدہ حیاتی دی کتھا اے

ایہ ہک نویں کہاݨی دا روپ ہے۔ آپاں تھوڑی دیر بعد جلدے ہیں سئیں پروفیسر سیف اللہ مہشر دی کویتا دی بارگاہ وچ جیہڑا اپݨی شاعری دی پیوند کاری کوں لوکیں دے مزاج رت نال جوڑݨ دا فن ڄاݨدے۔ او اپݨی ذات دے اندر ہک نویکلا سکول آف تھاٹ ہے۔ انہاں دی شاعری اچ بے شک پپلیاں بور نہ چاون پر انہاں دی اکھ دی روہی اچوں پیلوں چنڑدیاں رتاں قاری دی انگل پکڑ تے دریا پار گھن ویندین جتھاں ڈھولا تیڈی جھوک جتھاں دریا دے نال پروں ڈھولا تیڈی جھوک جتھاں دریا دے نال پروں اچی اچی ٹالھی جتھاں ساوی ساوی ڄال پروں۔ اور اتھاں جل کے انہاں دے اگوں جھولی ڈیندے ہیں اور ڈیہدے ہیں جو کئیں دی سماعت دے پلو وچ کتوں کتواں حصہ ہوندے۔ اوندی وستی ویندیں اکھیں لتھے رستے اوندی وستی ویندیں اکھیں لتھے رستے مونجھیں کھولی ہٹی اساں وکے سستے اور عشق کتاباں پڑھیاں خالی رہ گئے بستے۔ مہربانی ساڈی۔